Eger meselem iki ýüz ýetmiş bolsa düşler sanymyz, şularda nol hem bir dijiti. Iki ýüz ýetmişden nol aýyrmak hiç hili zat üýtgetmeýän üçin effektiw bolmardy. Onuň üçin meselem eger dijitleriň arasynda nol bar bolsa ýene özüne gelýär steýtiň. Ony hasaplamak islemeris. E, steýtleriň arasynda saýkl bolmak diýmek DP-de saýkl bolmasy diýmek. Onda edip bolmaýar diýmek bolýar. Onuň üçin bärde nol daşyndaky hemme dijitleri serederis. we şu dijitleriň aýryp şu sany ýatajak bolarys. Çözümdäki statement näme bolar? N bolar. N-i ýasamagyň minimum ýoly. Gaty aňsat aslynda ýa PDP soraglar çözmek üçin. Onuň üçin bize bir sany

Öň hasaplandymy ýaňky ýaly eden işlemini isleýäs DP-niň reti minus birde bolsa onda tapjyk bolýar öň hasapladym ýokary return etýän ýogsada returny inakda diňleýän inakda u bolupjak ulakan san onda dokuz indi bärde şu sanyň san digitlerini çykarmaly bolar digitlerini çykarmak üçin hem

Sanyň digitleri özünde ulanyp bilmez. Onun için hem e, arkaýynlyk bilen şeýle şeýdip, yani şoňa gitmegiň şol state gitmegiň kostum bilşimiz ýaly bir, yani bir sany tanlandy. Şolaryň minimumy biziň üçin üç çözüm bolar. Işime bulan biz çözüm ataryn, onun üçin aradalan oturma. Berde DPM'den state'ler minus 1 ýasaklanymaly diýip

Elimize aldyk. Bäbiş da iskenefde bir ýalňyşlyk tapypdyr şondan. Okey. Önümli başlıyor. Bu aňsat depe sorady. Bir klasiklerden hem de bir aňsat bir depe soru. Praktik üçin gowy soru. Onu hem seyretmek üçin. Şimdi sorumuz grid pass sorar. Grid pass bilişimiz ýaly DP nokmany ýa-da ýanki ýaly sanlar bilen işleşmek üçin de bir san grid üstünde de DP soralyp biler. Meselem, bärde isleýän zady iň ýokarky upper left diýýär, şu burçdan başlap Right lower corner, ýagny şu tarapa gitmegiň näçe görnüşde gidip bilenini soraýar. Gidip bilen göçürmemizem ýa saga ýa-da aşak gitmek. Bäde dört tarapa hem beren bolsady, onda DP-miz etip bilmerdik, onda başga algoritmi ulanmalydyk. Sebäbi soňsuz san ýol boljagy üçin cycle bolsa soňsuz san ýol bolýar. Onuň üçin cycle bolmajak şekilde konfigur etipdirler. Onuň üçin hem iki tarapa gidip bilýär. Başlaýan, gutarýan ýerimiz belli. Bärde Gridde käbir ýyldyzjyklar bar, olara gidip bilemzok diýip aýtýar, olar duzak diýipdirler. Onuň üçin duzaklara degmän näçe görnüşe gidip bileris. Bärde steýtlerimiz näme bolar? Steýtlerimiz aslynda şu wagtky duran ýerim griddäki bolýar. Olam X we Y koordinatyny tutup bilsek, ýagny iki dimensional bir steýtimiz bolar bu gerek. Onda soragy arkaýynlyk bilen çözüp bileris. Ýagny depremiň state x we y şeklinde bolsun. Biziň ýaňky enimiz bärde näçe näçe müňe müňlük onda bir tane çar arrayimizi tutup bileris. Bärde kredimizi. Depemizi minuslamyzda en dere bizem Brother C level'da bir zat yazacak. Belki düşünmeseňiz son uruş e, bilir. C level'da şey dip yazmam men. Bütün greedy almam için yeterlik.

Onda gömle çönetýän, ýogsa da nollap e, saga we çepe gitmegiň ýollaryny seretýän. Bäde iki sany keýsim bar. Eger-de men şu nokatda duran bolsam, ýa-da şu nokatda iň aşakda duran bolsam, plus 1 etmegiň, x plus 1 etmegiň bir ýoly ýok. Daşyna çykýar, daşyna çykyp bilmeýär. Onuň üçin iki sany çek etme lazym bolýar. Daşyna çykmaly, biram e, gitjek ýerim trap bolmaly. Ýagny

Gaty pidere keýs. Ýani diýýär ki, eger başlaýan ýerim ýyldyzjyk bolsa, onda çözüm ýok diýip aýtdy. Ýani biz başlaýan ýerimizi kontrol etmändik. Ýani kontrol etmeli adamyz. Ee, şeýle zat bolup biler aslynda. Şulardan aýryp, ýagny trap video kontrolde oturman, istek giren ýagdaýynda eger men trap basan bolsam, onda çözüm ýagny 0 şeklinde bunu dönüp berse. Bu biziň işini çözjekdir, ýagny trap berse 0. İkisini iki problemamyzdan meýleş wagtda çözýär. Ondan öňesi geçýär. Ilki meselämiz, ýani bu da ýanky ýaly klasik soralardan. Bookshop soragy bolup biler.